Mũgĩkũyũ mũndũ wa nyũmba, ũmũthĩ ndĩrenda twĩcirie atĩrĩrĩ, nĩ atĩa tũgwĩka tondũ maũndũ maingĩ marĩa twaka nĩ maramomoka. Twaka mbiacara Gĩkomba, mwaki ũkamomora. Twageria kũrũga mabũrũri wega, nĩ wakĩmenya ng'ani akageria kũmomora. Rĩu ũrĩa tũkuga nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũkwenda tũige Ngai mbere mũno, tũmwĩre atĩrĩrĩ, njakĩra nyũmba mwathani, tondũ njakaga ĩkamomoka. atĩ ndageria gwaka, andũ angĩ makamomora. Rĩu rĩ, ũrĩa tũkuga nĩ atĩrĩrĩ, tũtige kwĩĩtĩkia na hinya witũ, tũkorwo tũrĩ andũ a kũiga Ngai mbere. No rĩu nĩ tũraiga maũndũ mangĩ maingĩ mũno mbere, tũkaiga, tũgetĩkia mbeca mũno, na nĩ wakĩona mbeca andũ mũndũ ũratigĩrĩra e mũtongu rũciũ ũgakora indo ciothe nĩ ciathiĩ. Tondũ ũtonga wa thĩ wĩragwo ũthiaga tarĩ rũhuho. Nĩũronire Amerika ta rĩu ũrakora city ng'ima ĩroka ĩgathambio nĩ storm. Ũgakora gwĩ storm yoka, storm yoka yatharia, ũkaigua yarehe billions and billions, mathĩna maingĩ mũno. Rĩu nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ, nĩgetha ũtonga witũ ũrũme-rĩ, no mũhaka twambe twĩkũrie meciria. na twĩyũmĩrĩrie mũno meciria-inĩ maitũ. Tũtigakorwo andũ a kwĩhoka indo. Twĩhoke Mwathani na tũmwĩre atũhe meciria marũmu. Tondũ meciria marũmu rĩ, na makinyanĩru rĩ, ona kĩndũ kĩngĩũra ũmũthĩ, nĩ ũkũhota kwĩyũmĩrĩria na rũciũ ũkona kĩngĩ. Rĩu rĩ, na ithuĩ tũtige gũitanga indo, tondũ indo nĩ irora, tũtuĩke a gũitanga indo. kũgũra makari maingĩ rĩu ngari ithano nĩ cia ki parking inĩ ĩmwe man ndũteithie andũ arĩa angĩ hanini ndũgerie ũrũgamie maũndũ mangĩ maku ndũthiĩ ona wake macukuru kũndũ kũrĩa gũtarĩ na macukuru ndũthiĩ ũteithie ciana cia ndigwa nĩwaigua ona ciaku ndũgĩthomithia ũrĩa kwagĩrĩire no rĩu ndũgatuĩke atĩrĩrĩ maũndũ mothe marĩa ũrenda gwĩka rĩ atĩ no makwĩyanĩka ũtambũrwo reke ngwĩre he mũthũngũ ũratwĩrire atĩrĩrĩ. Njĩra ĩrĩa nene mũno ya gũkũria ngari yaku, ũngĩkorwo nĩ ũragũrire ngari njerũ ira, neighbour yaku ũmũthĩ agũre ngari njerũ, rĩu yaku nĩ yakũra. Anyway, arũme, agĩkũyũ na atumia, nĩ twĩyũmĩrĩrieni, no tũtuĩke a gũ support ana. Mũtumia tiga kwĩrorera mũthuri atĩ rĩrĩa arĩkia ngoroba ũkamũtũmĩra mĩkora ĩkamũnina. Nawe mũthuri rĩ... Tiga gũtua rĩrĩa mwatũra mũthũkũmĩte na mũtumia. Atĩ tondũ we nĩ wa tonga rĩu, we rĩu ona ndũngĩarĩrĩka na mũtũrĩte na mũtumia ũcio mũgĩthũkũma. Rĩu we nĩ gũtũraga kũu nja na ndogo ndogo na maũndũ ta mau. Ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũtuĩke andũ a gwĩkindĩra, nĩ tũtuĩke andũ a gũthima ciugo iria cirauma kanua gaitũ, na nĩ tũtuĩke andũ akinyanĩru. Andũ marona mbere. andũ matararĩa na ũkoroku. Atĩ ũrekĩra irio kanua na wĩna ingĩ. Tũrũmĩrĩre ũrĩa Ndinda araugire, araugire atĩrĩrĩ, ũkarĩaga rĩrĩa wĩ mũhũtu. To mũhaka wonire ũrĩe mũno ũtarĩ kuonia andũ nda. Tarĩ kĩ? Ka tuombirwo kũ? No tũrĩ o kuo na nĩ tũgũ survive. Cheers.